Ezeno Ratovoson Tahina Juliana, renim-pianakaviana mbola vao iraika amby telopolo taona monja kanefa dia efa manana andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Izy no Tale Jeneralin'ny Tanora eto anivon'ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena. Manambady ary manan-janaka telo i Juliana Ratouvisson. Eny Anosisoa no mipetraka ry zareo, avy any Ambohibatondrazaka kosa no fiaviany ary tany amin'ny faritra Alaotra Mangoro iny izy no nianatra fony kely. Collège Saint Joseph Ambatondrazaka, avy eo nianatra tao amin'ny Lycée Ranoavimana Norbert, nahazo Bac tao amin'io Lycée io ary nipetraka taty Antananarivo sisy aho teo dia nianatra nanao fianarana tourisme tao amin'ny info tour a dia ny zavatra tena nampiavaka ahy rehefa mianatra aho dia tsy manao fianarana iray fa manambatra ohatra hoe roa na telo indray ianarako dia tamin'izay fotoana izay tamin'izaho nianatra tourisme à la fois za sady nanao français no à la fois nanao anglais de somary tantara kely tamin'izahay satria niara-nitontona ny examen français sy ny tourisme dia tsy maintsy voatery nisafidy aho tamin'izay dia lasa nanajanona an'ilay français raha nanohy an'ilay français aho izany dia lasa mpampianatra taranja frantsay fa najanoko ilay izy dia nitohizako izay hoe tourisme izay dia nanao anglais dia tao aorianan'izay ihany koa en même temps dia nianatra ny Anthropologie sociale tao amin'ny Université an'i Tamatave, en ligne izay formation izay, dia nahazahoako ny diplôme master tao anatin'izay, ary ihany koa taty aoriana dia niverina nianatra première année indray nanao communication, angamba efa tamin'ny taona deux mille, deux mille onze na deux mille douze tany no niverina première année en communication, dia voatohiko nahazoako master. Deux a izay communication izay. Ankoatry ny fanovozana fahalalana eto Madagasikara dia niezaka ny hanana mari-pahaizana iraisam-pirenena ihany koa i Juliana Ratovison. Nianatra tany amin'ny Oniversite an'i South Africa, Unisa, nianatra ny matière hoe. Management of Democratic Elections of Africa dia ihany koa nianatra Public Management tao amin'ny Unisa ihany izay vatsim-pianarana ny Young African Leaders Initiative an'ny Ambasady Amerikana ary nahazo vatsim-pianarana manokana ihany koa tany Etazonia tao anatin'ilay programa hoe International Visitors Leadership Program Women Leaders Promoting Peace and Security. Fianarana hatrany ny fiainana ary tsy nijanona ho fomba fijery fotsiny izany fa tena ampiharin' i Juliana Ratouvisson ka na dia efa mitana andraikitra maha Tale Jeneraly aza ny tenany dia mbola mianatra foana ankehitriny ka mandalina manokana momba ny Life Coaching izy amin'izao fotoana izao. Satria moa mitaiza tanora dia betsaka ny tanora izay mangataka torohevitra, izay mangataka hoe mba coachena eo amin'izay eo amin'izay hoe ahafahan'izy ireo mba ho hahomby sy ho tafita izay dia mianatra an'izay life coaching certificate izay izay université internationale en ligne nanaovako an'izay fianarana izay. Nialoha ny naha tale jeneralin'ny tanora an'i Juliana dia maro ny asa efa nosahaniny. Farany izay mahafinaritra indrindra ahy ny mizara ny parcours-ko ary ihany koa entiko ampaherezana tanora sy zandry izay parcours-ko izay. Niteny aho teo hoe nianatra tourisme. Raha mba fantatrao hoe inona ny asa nataoko voalohany tamin'izay fianarako tourisme izay dia serveuse tao amin'ny Riverside tao Mantasoa. Izao moa ilay hôtel amin'izao efa lasa Mantasoa Lodge izy amin'izao fa Araky ny teniko mianatra foana de le anglais izay nianarako a de izay no nahatonga ahy ho mpampianatra prof d'anglais satria niverina nampianatra tao amle ecole lycee izay nianarako tamin'ny taona deux mille dix tadidiko za tamin'izay roapolo taona dia ny mpianatro hoa izay promotion hakiany efatra amby roapolo taona na mpianatra classe de terminale aho tamin'izany sady na mpianatra aho no nisehatra manokana tao amin'ny tontolon'ny vehivavy a sy ny ady amin'ny miralenta dia teo indrindra no niasako tao amin'ny centre d'écoute et conseil juridique izay tena nahazoako traikefa be Isan'ny toetra hahafantarina an'i Juliana ny fitiavana manasoa olona. ka ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo dia nanapa-kevitra ny tenany hirotsaka eo amin'ny sehatry ny politika, teo amin'ny faha efatra amby roapolo taonany. Za moa dia tsy mi-rater opportunité fa rehefa misy opportunité ka hitako hoe tokony ho raisiko izay dia tsy misalasala ny mi-prendre risque amin'izay opportunité izay. Inona ilay opportunité? élection législative tamin'ny deux mille treize, efatra amby roapolo taona aho tamin'izay nanapa-kevitra aho ny hirotsaka député satria nahoana tsy dia hoe le député loatra fa le za handray andraikitra eo anivon'ny firenena. Nafinaritra be tamin'izany an, tsy lanintsika fa nandray expérience be dia be mihitsy ny tao anatin'izay, teo no tena namatarako hoe za tena olon'ny serasera, za tena olon'ny fo ihany koa ary tena. Tiako ny mifandray amin'olona dia tadidiko tamin'izahay roapolo ny commune tao amin'ny distrikan'Ambatondrazaka. Enina tao anatin'izay roapolo izay fotsiny no mba vitako propagande tamin'izany satria tsika tsy manana hoe vola ampiasaina tao anatin'izay fa tao anatin'izay enina izay tête de liste foana tao anatin'izay enina izay. Tena nana courage be izay an, nafako nandroso. Na dia tsy lany ho solombavambahoaka aza i Juliana Ratofison dia tsy kivy ny vehivavy fa niezaka ary nanapa-kevitra ny handeha lavidavitra kokoa. Raha mbola samy tanora eto Madagasikara dia tsy mitovy ny niatrika élection sy ny tsy niatrika élection. Lasa nanana fahasahiana, lasa nasahy izany mifanerasera amin'olona lehibe ary tsy mba nanambany ny tenako aho hoe izaho olona kely avy any Ambatondrazaka fa tena hoe nisokatra aho izany tamin'izay fifaneraserana izay dia nanana nandray ahy izany tanjona teo amin'ny fiainako hoe bon hitady asa eto Antananarivo inona ny asa ho tadiaviko tsy nijery intsony aho izany ohatran'ilay fataontsika tanora ilay hoe lasa mandeha mametraka dossier be dia be any amin'ny orinasa dia hoe mametraka dimampolo ianao dia mety hoe misy iray mivaly Fa rehefa enao matoky tena de manana tanjona anakiray de tamizay no nananako tanjona hoe aa za rehefa tsy miasa ao amin'ny présidence de ao amin'ny primature de isaorana an'Andriamanitra fa mpanolotsaina manokana ny praiministra aho tamin'ny deux mille deux mille quatorze ary izany zandriny indrindra tamin'izay satria dimy amby roapolo taona tamin'izay. Taorian'ny andraikitra notanany teny amin'ny primature dia fanirian'i Jules Anany ho tonga tale eny anivona minisitera. Rehefa za ndray tao Mazoarivo a, misy ny zavatra hainao, misy ny zavatra tsy hainao. Rehefa tsy hay a, dia meteza mianatra, dia menatra. Ohatra ana dia tena hoe rehefa tsy haiko dia manaiky aho hoe tsy mahay dia mianatra. Fa rehefa voafehinao amin'izay dia asehonao ny maximum tsara indrindra avy aminao. Dia teo no nahafahako hoe mivelatra Tamin'izay tontolon'ny asako izay ary tena nahitako fahombiazana maro ny zavatra nianarako tamin'izany asa tao Mahazoarivo. Izaho rehefa ao anatin'ny asa dia mametraka hatrany tanjona tsy mijanona eo amin'ny toerana anankiray ela be fa ny fiainana fisondrotana hatrany hatrany. Dia nanomboka teo indray aho dia nanapa-kevitra hoe aa efa ananako traikefa ity a fa haka poste de direction amin'izay izay indray ny faniriako manaraka. Ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo, dia nanomboka nisokatra tamin'ny sehatra iraisam-pirenena ity Tale Jeneralin'ny Tanora ity ary voafidy ho filoha lefitry ny UPJ na ny Union Panafricaine de la Jeunesse ny tenany. Somary mafimafy ny challenge izay natrehana satria ianao izany mila mandresy lahatra an'ireo firenena efatra amby dimampolo hifidy anao ho President aty amin'ny Afrique Australe na ihany koa vice president eo amin'izay Union Panafricaine de la Jeunesse izay. Dia nandeha ny fifidianana dia lany vice presidente ny Union Panafricaine de la Jeunesse au niveau région Afrique Australe. Isan'ny asa nataony Teo anivon'ny UPJ Afrique Australe ny fanaraha-maso ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavambahoaka tany RDC. Efa herintaona izao no voatendry Presidente par interim an'i UPJ i Juliana rehefa voafidy Senateur RDC ilay Prezidanty Francine Muyumba. Dia tamin'izay dia ni-déployer zahay douze mille jeunes dans toute l'Afrique, nanao mission d'observation électorale tany République Démocratique du Congo, dia ny tenako moa no nitarika an'izay mission d'observation électorale izay, izay tena hoe nahazoana traikefa na ny amin'ny fitondrana olona na ihany koa ny résolution de conflit tany na ny fampiasana ny machine à voter. Zava-baovao ho antsika eto Madagasikara izany rehetrarehetra izany. Teo amin'ny fahatelopolo taona no nanomboka nandray ny toerna maha tale jeneralin'ny tanora azy i Juliana. Aminy dia tombony lehibe ho an'ny firenena ny fananana vehivavy mitana andraikitra ambony. Ny vehivavy sady à la fois renim-pianakaviana, miasa mifoha. Ny vehivavy ihany koa manao zavatra tsara. Raha tsiahiviko tamin'ny deux mille douze eo sisa aho teo dia tao anatin'ny Gender Links ny tenako niady ho amin'ny Miralenta. Izany hoe miady mba hananan'ny vehivavy toerana eo amin'ny sehatra fanapahan-kevitra. Dia rehefa azontsika vehivavy izay toerana izay dia mila manaporofo ilay vehivavy hoe tena mahavita, tena azo atokisana izy eo amin'ny andraikitra izay nomena azy. Dia izay indrindra no mahatonga an'ilay hoe miasa obligation de résultat mba hita taratra izany eo amin'ilay vehivavy izay manana andraikitra fa misy tombony eo amin'ny firenena ny fananana izany hoe vehivavy eo amin'ny sehatra fanapahan-kevitra izany. Hatrizay hatrizay dia efa manana toe-tsaina tia mifaninana i Juliana Ratovison. Maro ny trophée efa azony, ka santionany no aseho antsika androany. Hatrizay aho dia tia mifaninana foana ary tia miezaka hatrany mba hanatsarana an'izay nataoko ny omaly. Tamin'ny taona deux mille douze aho dia nifaninana nisy fihaonambe fihaonambe teto Madagasikara izay nokarakarain'ny Gender Links. Dia tamin'izay tamin'ny taona deux mille douze izay no nahazahoako faharoa manerana an'i Madagasikara ny amin'ny ady amin'ny herisetra mahazo an'ny vehivavy dia ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo dia mbola nifaninana hatrany tao amin'ny izay Gender Links izay tao anatin'ny fihaonambe nasionaly teto Madagasikara dia nahazoako ny laharana faharoa tamin'ny fitarihana tontolon'ny tanora sy ny fitarihana na ihany koa ny leadership. Ny taona deux mille seize dia no nanombohako ny faninana teo amin'ny sehatra afrikana izay nokarakarain'ny African Women's Association dia nahazoako ny War voalohany tamin'ny Young Change Maker Awards na ihany koa ny na ihany koa trophée ho an'ny tanora mitondra fiovana eo anivon'ny fiarahamonina dia voalohany aho tamin'izay tao anatin'izay fifaninanana manerana an'i Afrika izay. Ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo kosa dia voasafidy ny tenako ho isan'ny Nouveaux Leaders du Futur na ihany koa New Leaders of Tomorrow izay karakarain'ny Principauté-an'i Monaco. Ankoatry ny fahatokisan-tena dia isan'ny toetra raiki-tapisaka amin'ity Tale Jeneralin'ny Tanora ity ny fahaizana mandamina fotoana. Renim-pianakaviana manan-janaka telo. Rehefa eo anivon'ny tokantrano ny tenako dia tena renim-pianakaviana tokoa ary tena manome izay maximum indrindra na ara-pitiavana io na ara-pilana rehetra eo amin'ny zanaka amin'izay maha renim-pianakaviana izay. Eo ihany koa nefa ny asa aman'andraikitra izay lehibe dia lehibe. Rehefa ety amin'ny tontolon'ny asa, ety am-piasana ny tena dia tena mandray an'izay andraikitra feno izay. Rehefa mandeha mission indray dia izay no mahatsara ny manana ray aman-dreny. Dia ireo ray aman-dreny ireo no mifanampy amin'ny tena. Avy any Ambatondrazaka izy ireo fa miakatra hafarana manokana aty Antananarivo hiandraikitra manokana ny zaza satria ianao amin'ny maha hoe manana andraikitra lehibe eto amin'ny firenena dia tsy tokony ataonao sakana mihitsy ny fianakaviana sy ny zanakao ao anatin'ny fanatanterahana ny asa fa miezaka hatrany mitady an'izay vahaolana mifandraika amin'izay. Amin'ny maha Tale Jeneralin'ny Tanora an'i Juliana dia indro misy torohevitra arosony ho an'ny tanora Manoloana ny tsy fananan'asa. Tao anatin'ireny ady mafy ny coronavirus ary mbola tsy tapitra izay ady izay mandraka ankehitriny dia ny tanora anisan'ny nitondra faisana mihitsy ny rany izay voka-dratsy nateraky ny coronavirus izay satria maro ny very asa, betsaka ihany koa ho an'ireo tanora mpandraharaha ny orinasa izay nikatona dia izay olana daholo izay. Torohevitro dia izao. Ao anatin'izany rehetra rehetra izany isika dia mila mi s'adapte isika tanora. Raha ohatra isika izao hoe niatrika an'iny confinement lava be iny, angamba raha tadidinareo tsy mitsahatra mihitsy ny tenako na mpianatra nanao vidéo direct tao amin'ny facebook tao, ny tokony nandanintsika an'iny fotoana lava be ana confinement iny. Betsaka ny asa niforona ange tao anatin'ireny e! Nisy ny asa nikatona fa betsaka ny asa niforona. Ohatra hoe ho an'ireo izay manan-talenta dia nanana fotoana izy nanaovany perfectionnement kokoa an'ireo talentany ireo dia betsaka ny tanora mpandraharaha nisandratra tao anatin'izay confinement izay mitrandraka ny talenta mamorona asa ihany koa ho an'ny tenany. Euh, amiko manokana afako mitondra an'izao torohevitra izao dia nanandrana mihitsy aho tamin'ireny confinement ireny. Na, nazara dia lasa mpandraharaha tao anatin'izay confinement izay satria manana an'izay hoe euh, talenta kelinao an, mahay ihany koa ianao mifanerasera amin'ny olona an, makatra, maka vokatra atsy ianao dia ahodina ho atsy dia efa mahazo tombony ianao. Dia ohatran'izay tsika tanora mila manana fi, saina tia karokaroka, profiter ihany koa ny teknolojia dia mamorona asa ho an'ny tena. Ny Minisiteran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena amin'izao tsika miteny izao dia tena mampiroborobo ary mampisandratra an'ireo taninketsan'ny tanora mpandraharaha. Taninketsan'ny tanora mpandraharaha satria nahoana tsy ilay mpandraharaha be fa manana chiffre d'affaires lehibe ireny fa ilay tanora izay manao asa fandraranitra hoe manao confiture izy, miompy kely izy, mahay izy ohatra mandrary, dia ireny olona ireny no detektevan'ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena amin'izao fotoantsika miteny izao, dia raha omena tohana izy ireo dia afaka miasa misimisy kokoa, afaka mivelatra ny sehatran'ny asa izay ataony ary afaka mamorona asa. ho an'ny hafa ihany koa. Amin'ny maha Tale Jeneraly misahana ny tanora ny tenako dia te hitodika manokana amin'ireo tanora eto Madagasikara aho e! Amin'izay hafatr'izay, raha mbola mpianatra ianao dia mametraha ianao fanontaniana hoe hianatra mba hanao inona? Dia apetraho izay vinanao izay. Ary rehefa mametraka vina ihany tsika Dia mijereva lavitra. Aza ajanona eo amin'ilay fokontany misy anao, na ilay commune, na ilay Madagasikara, fa alefaso lavitra kokoa, dia mametraha ianao tanjona ahafahanao manatratra an'izay vina izay. Dia ihany koa, mila mianatra foana hozy izy aho teo. Ahafahantsika mahazo olom-banona, tompon'andraikitra eo anivon'ny firenena, ahafahana mametraka fitokisana aminao ary ho mahafaoka Dia mila fahalalana izany rehetra izany, dia aza mitsahatra ny mianatra mihitsy an ry tanora malagasy. Ho antsika indray efa ao anatin'ny sehatry ny asa dia ampiseho foana ny tsara indrindra avy aminao. Aza rebireben'ny fitiavam-bola isika, aza variana amin'ny zavatra hafa izay mety hoe mahafinaritra. Fa jereo hatrany ny avenir anao, ny ampitsonao an, miankina amin'ny androany izay ataonao. Dia manaova ny tsara foana, ampisehoy fa mahavita ianao, ampisehoy fa vonona ny hanao ny tsara ianao, vonona ny hianatra hanatsara kokoa an'izay ataonao an, androany. Dia ho an'ireo tanora mpandraharaha indray an, aza mijanona fotsiny hoe manana talenta ianao an, na misy zavatra manavanana anao, fa trandraho izay talentanao izay, fa rehefa ianao manomboka manao ny asanao amin'izay mampandrara anao na dia tsy manam-bola aza ianao miainga amin'ny zéro ariary, rehefa izay ilay finiavana manomboka izay dia tadidio fa misy afaka manampy anao foana eo dia araka ny lazaiko hoe ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena dia manakaiky hatrany hatrany ny tanora koa aza misalasala araka izany an manantona ny ministera na ny ety anivon'ny ety amin'ny centrale eto Antananarivo na eny amin'ny faritra rehetra rehetra izay misy an'izay ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena izay. Ho an'ny mpanaraka ny gasy mafoaka na ny eto Madagasikara izany na ny any ivelany. Ny tahaka izao, ny tantaram-piainana sy portrait aseho tahaka izao dia entina hisintomana lesona. Dia mandraisa foana isika lesona. avy amin'izay vahiny sy ny lalam-piainan'izay vahiny ho entina amin'izao fandaharana hoatr'izao dia ampiaro ahy eo amin'ny fiainanao andavanandro aho, mino aho fa tamin'ny alalan'izao izao fandaharana kely izay nivahinianako izao dia misy lesona indray noraisinao androany eto aho, maranako ny teniko dia hitondra fankasitrahana Ho an'Andriamatoa Filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina, ny amin'ny fanomezany sehatra ny tanora. Ary tsy ny tenako irery ihany fa tena hita e! Tena hita hoe maro ny tanora izay efa mitazona sehatra fanapahan-kevitra eto Madagasikara amin'ireny Ministera rehetra ary eny fa eny anivon'ny Faritra, ny Distrika sy ny Kaominina. Dia mitondra fankasitrahana ihany koa ho an'i Andriamatoa Minisitra ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, Andriamatoa Tinoka Roberto ny amin'ny fahatokisana nanomezana an'izao andraikitra izao ary mampanantena ary ihany koa manome toky ny tanora rehetra manerana an'i Madagasikara fa hiezaka hanao ny tsaratsara kokoa hatrany ho fampandrosoana ny tanora, ho fampandrosoana an'i Madagasikara iray manontolo. Ny fotoana moa misy fetrany ary ny atao misy farany ka dia izay koa no namarina ny fiarahantsika androany. Ny lesona azo notsoahina tamin'ny fiainan'i Juliana Ratolison dia izao, Ny tenany aho dia tena tia fianarana tokoa ary na ny tanora na ny olon-dehibe, izany hoe tsy anavahana fotoana ny fandratoana fahalalana. Ary na dia efa manana andraikitra goavana eto amin'ny firenena aza izy dia araka ny hitantsika tamin'ny fiainany teo fa mbola eo hatrany izay fanovozana fahalalana izay rehefa ao anatintsika tsirairay ao ny fahaizana ka miampy volonté na finiavana izay miampy fahatokisan-tena ihany koa dia ireo rehetra ireo no atambatra ahafahana manatratra ny vina, ahafahana mampandroso tsy ny tokantrano ihany, ny fiarahamonina ihany fa ahafahana mampandroso ihany koa ity firenena dia Madagasikara izay tiantsika rehetra ity. Dia mametraka fotoana ho anao indray ny tenanay sy ny ekipan'ny Gasy Mahafoka amin'ny herin'anio toy izao. Mametraka ny veloma finaritra tompokolahy sy tompokovavy. Mirary taona vaovao feno fifaliana ho anao ny televiziona Malagasy.